an hirem Land. Voilà, nächste Slide. Wéi, wat ass elo a sech d'Wunnengsproblematik, wann een et um Niveau vun de Leit gesäit? Et gëtt eng europäesch Typologiséierung vu Wunnproblemen, déi och unerkannt ass an déi a sech véier Kategorië vu Leit beschreift, nämlech déi, déi Sans-abri sinn, déi, déi sans logement sinn, déi, déi an engem Logement précaire wunnen an an engem Logement inadapté wunnen. Sans-abri ass, mengen ech, kloer, dat heescht, dat sinn déi Leit op der Strooss. Sans logement, dat sinn déi Leit, déi a Foyeren oder esou liewen, also déi en Daach iwwerm Kapp hunn, awer dofir trotzdeem keen eegene Logement hunn. Logement précaire si Leit, déi, en sous-location, enzwousch wunnen, déi keng richtig Contrat de bail hunn oder déi an enger Situatioun sinn, wou se erausgehäit ginn aus hirer Wunneng oder um Punkt se fir erausgehäit ze ginn. An de Logement inadapté, dat si Leit, déi Illegal wunnen, dat heescht déi an zum Beispill Haiserbesetzung, ech hat gëschter e Reportage, mengen ech, vun Iech zu deem Thema gesinn, et sinn Leit déi op Campingswunnenge wunnen an eben an engem inadaptéierte Wunnraum musse wunnen. Voilà, wat sinn Äntwerten, déi nächste Slide, wat sinn Äntwerten op déi Problematik? Mir hunn hei am Land am soziale Secteur zwou, zwou grouss Approchen zu deem Sujet. Dat ass, déi eng sinn déi klassesch Structures d'hébergement, dat heescht Foyeren, Foyer d'urgence oder Foyeren, déi op méi la, à plus long terme sinn. Déi, déi Structures d'hébergement regroupéiere ronn 1.550 Better an hunn op där anerer Säit dee, Deen Dispositif vun der Gestion locative sociale, deen, ech mengen, an der, an der Perception publique elo e bësse méi iwwert d'Agence immobilière sociale sichtbar ginn ass, mee deen awer scho laang hei am Land besteet, dat heescht d'Wunnengshëllef als Zesummeschloss vun Associatiounen, déi am soziale Beräich schaffen, mécht dat schonn iwwer 20 Joer an och d'Caritas mécht dat schonn. och bal 20 Joer am Kader vun hirem Programm Lea, dat heescht Logement encadré et accompagné. A wéi gesot, d'AIS ass relativ rezent, 2009 gegrënnt, an d'Gemenge Dikrich an dann eben och am Süden d'AIS Kordall maachen also déi eng änlech Aarbecht. An an deem Secteur fanne mer 650 Logementer. Voilà. Nächste Slide. Dat ass also dat, wat am, am Beräich Sozialaarbecht leeft, soen ech elo emol. Dann hu mer d'Politique du logement an domat de Logement dit social. Hunn ech do geschriwwen, well et den Term Logement social gëtt et offiziell eigentlech net hei am Land, oder gëtt et legal, um legale Plang, a legalen Texter gëtt et deen Term net. Deen ass 2002 aus den Texter erausgestrach ginn. Bis 2002 hat mer den Term Logement social an eisen Texter an. Souwäit ech weess, huet den Här Miltgen dat deemools erausgestrach, well e well och eng nei Orientatioun wollt hunn, well e well deemools déi Logements sociauxen net méi sollt un net nëmme méi sollten un déi defavoriséiert Leit verlount ginn, mee eben och un un ganz normal Bierger, entre guillemets normal, An dat heescht, dat hautzedaags nennen, ass dat Logement subventionné, heescht dat an den Texter. Dat heescht, dat si Logementer, déi si vum Stat cofinanzéiert, bis zu 75 Prozent, an en contrepartie vun deem Cofinanzement verlaangt de Stat, datt eeben déi Wunnengen no engem soziale Loyer verlount ginn. Dat ass an engem Règlement grand-ducal festgehal, wéi dee Loyer berechent gëtt, an dee gëtt opgrond eben vum Revenu vun de Leit, déi dra wunnen, berechent an och op der Basis vun der Gréisst vun de Wunnengen. Ween baut oder ween schafft an deem Secteur? Dat ass de Fonds de Logement virun allem, d'Société nationale des habitations à bon marché, d'Gemengen an eben och d'sozial Institutiounen, déi am en extraen Artikel iwwer en extraen Artikel kënnen op déi 75 Prozent, déi vum Stat do kofinanzéiert ginn, och kënnen zrëckgräifen. Voilà, nächste Slide. Dat do ass en Tableau, fir Iech ze weisen, datt een Awer déi zwou, déi zwou Approchen, soen ech emol, op der enger Säit d'Sozialaarbecht, op der anerer Säit d'Politik du Logement e bëssen ausenee muss halen, well se sech awer, well awer verschidden Elementer eeben verschidde sinn an et gëtt oft duerchenee gehäit. Ech mengen, um Niveau vum Logement social muss ee wëssen, dat ass jo en Element vun der Politik du Logement, do geet et ëm d'Wunnen, während um Niveau vun der Action sociale, do geet et éischter ëm de Mënsch an do geet et ëm d'Intégratioun vum Mënsch an d'Gesellschaft anhand vun enger Wunneng och. Also do ass d'Wunneng e Mëttel zum Zweck, soen ech emol, an d'Problematik vun de Leit ass och net nëmmen d'Wunnen, mee et ass oft méi eng grouss Problematik, déi am Kader vu Projeten, Projet d'inclusion hu mer se do genannt, Et gëtt probéiert op eng koordinéiert Aart a Weis dann d'Leit an d'Aarbecht a Wunneng a par rapport zu anere Problemer an d'Gesellschaft zeréckzeféieren. Dat eent ass eng Praxis, am Kader vun de Logements sociauxen hu mer en normale Contrat de bail dee fonctionnéiert, am Kader vun der Action sociale ass et e Contrat, Engagement oder e Contrat de mise à disposition. Den Ënnerscheed ass deen, datt en normale Contrat de bail eigentlech sech ëmmer erëm erneiert. Dat heescht, do ass en extraen Artikel am Gesetz, deen et eben och schwéier mécht fir de Propriétaire, fir ee erauszekréien. Dat ass jo eng vun de Plaintë vun de Propriétairen. An op där anerer Säit sinn déi Contraten am soziale Beräich, déi sinn a sech vu Mount zu Mount kënnegbar. Dat huet domadder ze doen, datt an de Foyeren, wa Leit eebe gréisser Problematiken hunn an och eventuell Rechute maachen an esou, datt dat en Zesummeliewen an engem Foyer kann total op d'Kopp gehéieren an dofir dat Verhältnis, dat lokatiivt Verhältnis am Foyer eigentlech ka relativ schnell opgeléist ginn an eben déi Leit da mussen op enger anerer Plaz gehollef kréien. Voilà, an nach en Ënnerscheed ass deen, datt ebe Contrats de bail éischter indéterminé sinn oder op laang Zäit sinn, während eben déi Mesuren am soziale Beräich éischter op Periode vun dräi Joer geduecht sinn, wou een, wat iergendwéi esou eng allgemein Norm ass, fir ze soen, no dräi Joer muss eng Persoun, muss e Stot sech erëm kënnen e bësse recuperéiert hunn an eigentlech erëm eegestänneg ginn. Voilà, déi Distinctioun. Nächste Slide. Dann komme mer zu der Fro, Hu mer ze wéineg Wunnraum am soziale Beräich a wéi kann een dat eebe rechnen? Ech hunn ëmmer eng Mir hunn och an eise Publikatiounen ëmmer eng relativ simpel Rechnung gemaach. Mir hunn op där enger Säit gesot, dat war déi Schätzung vun der virdrun, wat ech virdru gesot hunn, zesummenzielt, mir hunn ongeféier 5.000 Wunnengen am soziale Beräich, esouwuel am Hebergementsberäich, wéi gesot, wéi och an der Gestion locative sociale zesummen. An da wéi vill Leit brauchen soziale Wunnraum? Do gi mer dervun aus, datt déi Leit, déi ënnert d'Aarmutsgrenz falen oder no bei der Aarmutsgrenz sinn, jo awer déi Leit sënn, déi normalerweis, déi sécher net méi um Marché hei mat kënnen halen, also mat deene Präisser, déi mer hunn. An den Taux de risque de pauvreté, ganz offiziell hei zu Lëtzebuerg fir 2014, war 16,4 Prozent. An da gëtt et nach en neien Indicateur, deen heescht dann Taux de risque de pauvreté et d'exclusion sociale. Do leie mer bäi 19 Prozent. Dat heescht, mir hunn awer hei am Land iwwert den Daum eng Persoun vu fënnef, déi e Revenu huet, deen net méi héich, also deen e Revenu huet, wou se no bei der Aarmutsgrenz läit. Also dat. Dat heescht an anere Wierder, et huet een ee vu fënnef hei am Land, dee mat Sécherheet Schwieregkeeten um Marché du Logement huet. Wann een dat dann ausrechent, wéi vill Leit datt dat elo konkret sinn, da kënnt een op eng Zuel vun 93.500 Persounen. Dat deelt een dann duerch 2,3 oder 2,4, wat d'Moyenne vun der Kompositioun vun engem Menage ass, an da kënnt ee bei ronn 40.000 Stéit, déi hei am Land en Akommes hunn, déi rënderëm de Risque de pauvreté läit an domadder eigentlech missten eng Wunneng hunn, déi hirem Revenu ugepasst ass. Wann een dat da vuneneen ofrechent, da kann ee feststellen, datt mer ronn 35.000 Logements sociauxen haut an hei ze Mann hunn am Land, wat natierlech enorm ass. Woufir sinn mer do gelant oder wat sinn insgesamt eigentlech d'Ursaache vun eiser Problematik Logement? Dat ass déi nächste Slide. Also kann een déi Ursaachen un dräi Iteme festmaachen. Dat eent ass eeben gesellschaftlech Ursaachen, dat anert sinn Ursaachen, déi beim Mënsch selwer leien an dat anert sinn Ursaachen, déi beim Propriétaire leien. Um Niveau vun der Gesellschaft ass et esou, datt mer All Joer ëm déi 12.000 Awunner méi hei am Land hunn duerch de, zum Deel duerch de solde migratoire, dat heescht Leit déi bäizéien, do sinn d'Refugiéë emol nach net mat gerechent, a mir hunn en, also solde migratoire, mir hunn ronn 8, 9.000 Leit déi aus dem Ausland An d'Land kommen an mir sollt naturell vun zwee, dräi Dausend, dat heescht wann een wann een vun de Gebuerten d'Stierfeld ofrechent, dann hu mer zwee bis dräi Dausend Kanner oder Bëbeeën, déi bäikommen. Dat heescht, wéi gesot, datt mer all Joer 12 Dausend Leit bäikréien an déi mussen natierlech logéiert ginn. Mir kréien, deen héije Solde migratoire ass virun allem doduerch bedéngt, datt mir eng, nach ëmmer als Land, op eng Croissance économique tabléieren an datt mer ëmmer nach probéieren, als Land méiglechst ekonomesch méiglechst Wuesstum ze generéieren. An dat schaaft Aarbechtsplazen an Aarbechtsplaze schafen eben Immigranten am wäitste Sënn vum Wuert. Dat heescht an anere Wieder, datt de Logementsproblem natierlech och doduerch kënnt verréngert ginn, datt ee giff déi Immigratioun e bësse méi lues maachen, an anere Wieder, datt een de Quass, datt ee vläicht probéiert giff, probéiere giff sech als Land manner schnell ze wuessen, och ekonomesch gesinn, well dat huet jo och Repercussiounen, ökologesch Repercussiounen, dat huet Repercussiounen um Niveau vun der Cohésion sociale. Also ech mengen, et ass kee Problem als Land, lo méi, also et ass theoretesch kee Problem do fir als Land méi Awunner ze hunn, mee d'Fro ass, wëlle mir dat? Ech menge mir hunn en Territoire vun 2.800 oder wivill Quadratkilometer, do wunnen dann 570.000 Leit drop, dat ass eng Wann een dat mat anere Plazen op der Welt vergläicht, kann a sech Lëtzebuerg nach vill, vill méi grouss ginn um Niveau vun der Populatioun, mee dat ass awer net problemlos ze bewältegen. Voilà, dat ass deen éischten, een éischte Facteur. En zweete Facteur ass, datt de Feeler gemaach ginn ass an der Vergaangenheet, datt mer de Wunnengsmaart einfach sech selwer iwwerlooss hunn, datt de Staat sech do wäitestgehend erausgehalen huet, datt en eigentlech just de Mëttelstand gefërdert huet, fir zum eegenen Haus ze kommen, an dat awer elo, jo, zu enger Entwécklung geféiert huet, déi mer elo hunn, dat heescht mat ganz héije Präisser, mat. a mat Schwierigkeete fir ganz vill Leit, fir an de Marché eranzekommen. An do, mengen ech, muss een, muss de Stat sech erëm méi amëschen an de Marché, well de Marché huet eeben bewisen, datt en selwer net ka genuch Wunnraum an och net genuch bëllige Wunnraum ka schafen. Drëtte Punkt ass deen, datt eeben, wéi scho gesot, datt et feelt un u Logementer, déi financièrement abordabel sinn. Dat ass, mir als Gesellschaft bréngen et eben net, mir bréngen et nach fäerdeg, Wunnraum ze bauen, zwar och net genuch insgesamt, mee mir bréngen et virun allem net fäerdeg, fir bëllige Wunnraum ze bauen oder accessibele Wunnraum ze bauen. An dat ass um Niveau vun der Gesellschaft déi drëtt grouss Problematik. Bäi de Clienten sinn, oder bäi de Leit selwer ass de Problem, fir an de Marché, den Accès au Logement ze kréien, sinn natierlech Krankheeten, de Mangel u Ressources financièren, oder et ginn einfach och Leit, déi net autonom am Liewe sënn, déi net kënnen eleng wunnen oder net eens gi fir e Stot ze féieren. Dat gëtt et eben och op individuellem Niveau. An dann um Niveau vun de Proprietären. D'Proprietäre sënn insgesamt zréckhalend. Et sënn der och ganz vill, déi mussen net dee Wunnraum, deen se hunn, direkt zur Verfügung stellen. Dat heescht, se waarde laang, bis se en ideale Locataire fonnt hunn. Dat ass eng Problematik. Déi aner ass, datt se dat Terrain, datt se op den Terrainen sëtze bleiwen, kann ee soen, datt een, Natierlech och an dem ekonomeschen Ëmfeld vun haut sinn d'Terrainen am Fong geholl d'Mouk vun der Famill, soen ech mol, an et ass net interessant fir Terrainen zu Geld ze maachen, well op der Bank kritt een och näischt méi fir seng Suen. An dat spillt eben mat, datt wéineg Terrainen op de Marché kommen. Et muss een dobäi wëssen, datt eben ëmmerhin 84 Prozent vun allen Terrainen an Hand vun Eenzelne sinn. Dat heescht, wann ee seet, d'Gemenge misste méi maachen, de Staat misst méi maachen, da muss een, awer och gesinn, datt just 16 Prozent vun deenen Terrainen, déi do sinn, eigentlech a staatlecher Hand oder a kommunaler Hand, nee, 6 Prozent sinn der nëmmen a staatlecher oder kommunaler Hand, wat ëmmerhin nach e puer Hektar sinn. Also se kënnten awer dorop bauen. Dat ass elo, se sinn domat net ganz aus dem Schneider, mee et ass awer e Problem, Trotzdeem datt ee muss kucken och, wéi kënn mä Wunnraum mobiliséieren iwwert d'Privatleit, dann ass um Niveau vun de Propriétaires natierlech och e Phänomen, dee mer virun allem och an der Agence immobilière sociale ëmmer erëm feststellen, dat ass dee vun den Diskriminatiounen, wann ee Kanner huet, wann ee Hausdéieren huet. Wann een e bësse méi brong ass wéi den normale Lëtzebuerger, deen aus der Vakanz erëmkënnt, da kritt een hei um Marché kee Logement. An dat ass, dat ass e Fait. An dat, déi Leit, déi kommen net iwwer d'Agence eraus, déi kommen net bis zum Proprietär. Dat ass, an et fënnt ee souguer an un Annoncen souguer RMGs z'abstenir oder esou Saachen. Also et ass scho, et ass ganz grav dat. A bon, finalement ass natierlech d'Recherche vun engem Bénéfice maximal, en esprit de lucre, och eng Saach, wou dann finalement de Locataire och nach déi Wunnung, déi en da vläicht fonnt huet, trotzdem ze deier ass fir en. Voilà, dat sen, dat ass e bësse fir d'Problematik duerzestellen. Nächste Slide, jo. Dann, ech hunn, ech hunn dat elo e bësse kuerz gemaach, mee de Programme gouvernemental am Beräich Logement ass natierlech e bësse méi laang. Mee wat ech eigentlech wollt eraussträichen, dat ass, datt awer virun allem nach ëmmer reng ekonomesch déi Saach geduecht gëtt an Si si just um Niveau vun der Offre, also wëllen usetzen an eemol méi bauen. A wann da den Discours vun de Leit aus dem Ministère du Logement, de Minister inklusiv, héiert, dann ass, gëtt ganz oft, ginn déi Projeten, déi Bauprojeten, déi en cours sinn, ginn an de Virdergrond gestallt. An Wann een awer elo deen nächste Slide kuckt, wat d'Stellschrauwe vun der Problematik sinn, dat do ass jo, dat do ass elo entstanen d'lescht Joer an engem klengen Atelier, dee während, während dem Last Summer Dance Festival zu Ierpeldeng war, wou et och nach relativ waarm ass, mee do sinn awer scho méi Iddien op den Dësch komm, wéi am Programme gouvernemental stinn. An ech mengen, dass den Exercice vun deem Tableau do, deen ass dono gemaach ginn, fir dat en Relatioun ze setzen a fir ze kucken e bësse wat bedéngt wat. An do gesäit een eeben, datt déi deier Loyeren, wat oft eeben als dee Problem dohi gestallt ginn ass, eigentlech net de Problem ass, datt ass de Symptom vun engem Problem. Déi Krankheet, déi hannen dru stécht, déi ass vill, vill méi komplex an, an et muss een dat, dat do ass elo, wéi soll ech, eng Duerstellung vun der Problematik, wann ee sech elo nach méi giff derhannert klemmen, giff een nach vläicht méi e komplexen Tableau kënnen dohinner, mee ech wollt einfach weisen, datt, datt de Problem vum Logement e komplexe Problem ass mat ganz ville Variablen an datt een, wann ee wëll dee Problem léisen, och op all deene Variabele muss intervenéieren. An Variabelen, déi ee changéiert, déi gräifen och net direkt. Dat sinn och oft Decisiounen, déi haut getraff ginn, déi kréien e richtegen Effet an e puer Joer oder e puer Joerzéngten. Mee et muss ee sech awer, vläicht den nächste Slide, dat ass dann dat Ganzt, an en Arbre de solution ëmgewandelt, wou een och probéiert dann eben aus all Problem déi betreffend Solutioun ze benennen an dann eben och an e logeschen Zesummenhang ze bréngen. An, bah, do fannt Der eng Rei Saache erëm, déi natierlech och am Programme gouvernemental stinn, wéi eben d'Reform vun, elo muss ech selwer mäin Brëll huelen, d'Reform vum Impôt financier oder, oder d'Reform vun den Aides au logement, et cetera. Also, an och d'Stärkung vun de Gemengen. Dat gëtt och oft esou an de Raum gesat, mä ech mengen, wat do e bësse méi eng nei Iddi ass, dat wär fir ze soen, mä jo, d'Gemenge solle sech zesummendoen an dee Mangel u Kompetenzen, deen awer ganz vill kleng Gemengen hunn, fir Bauprojeten duerchzeféieren, dee sollen se sech, do sollen se sech selwer en Outil ginn, e Promoteur solidaire esou ze soen, grënnen. deen elo net do wär fir Geld ze maachen, mee deen do wär fir d'Gemengen um Niveau vun hirem Mangel u Kompetenzen ze bedéngen an deen éischter giff u Coût de revient schaffen. Voilà. Wat mécht sech fir de Moment, dat ass déi nächste Slide, wann een an déi lescht Also ech hunn e puer Titelen aus den Zeitunge erausgehuel vun den leschte Wochen. Do geet et von bis. Also gëtt entweder Wunnungsbauoffensive, also wat jo ganz progressiv kléngt, an gëtt vun ehrgeiziger Politik geschwat op der enger Säit geschwat a vu Stillstand 2.0 op der anerer Säit. Ech hunn d'Tendenz ze soen, datt et éischter dee leschte Slogan ass, deen am neesten un d'Realitéit erukënnt. Well wann ee kuckt, wat um Lafen ass, da ass et de Wunnengsbauprogramm vum Staat. Dat ass näischt Neies. Dat leeft vu Joer zu Joer weider. Do gëtt all Kéiers en neie Règlement grand-ducal gestëmmt, wann eng Rei Projete bäikomm sinn. An dee Règlement grand-ducal gëtt dann ëmmer erëm an d'Fënster gestallt, fir ze soen, Mir maachen, mir maachen eppes. Mee et muss ee wëssen, datt déi, dat sinn alles nëmmen annoncéiert Projeten. Dat heescht, dat ass, dat si Saachen, déi ufänken oft. Et sënn zwar 493 Projeten, wouvun der, mengen ech, eng 50, 60 rezent sinn. Mee dat ass alles Saachen, déi sech iwwer Joren zéien. An déi 10.880 Wunnengen, dat ass net fir muer, mee dat ass éischter fir iwwermuer. Da wat nach en cours ass, dat ass, also bon, ech mengen, et ass scho gutt, deen, dee Budget do ass och gehéicht ginn, ech mengen ëm 60 oder 70 Milliounen, soudatt, dat ass schonn awer e wichtegen Aspekt, mee dat muss een awer ëmmer am Verhältnis kucken. Wat nach en cours ass, dat ass eben d'Reform vum Fonds du Logement. Och dat ass eppes, wat sech e bëssen zitt, mee wat awer och noutwendeg war, mengen ech, a wou ech awer och d'Gefill hunn, datt dat awer um gudde Wee ass. Wat net realiséiert ass, dat ass eben ganz vill Saachen, déi am Regierungsprogramm stinn, nämlech déi Terrainen ze mobiliséieren, An déi Baulückenprogrammen, déi sënn eigentlech net ugefaange ginn. Och déi Iddi vun de Baulandverträge, wou déi mat enger Obligatioun einher ginn, datt ee muss relativ schnell op deenen Terrainen, déi een huet, da bauen, och dat ass net entaméiert. D'Reform vun den Aides au logement ass net gemaach. D'Reform vum Pacte du logement ass ugefaangen, awer net, awer en suspens. Woubäi ech do muss soen, datt dat vläicht och net déi schlechtsten Iddi war, fir datt ee de Reform also de Pacte de logement ganz ofzeschéissen, war och kontreproduktiv, wann ee kuckt, et ass zwar net esou vill Wunnraum entstan wéi geduecht, mee d'Gemengen hunn awer ganz vill vun deene Suen, déi se do kritt hunn, an Infrastrukture gestach, déi am Fong geholl noutwendeg sënn, fir wann zousätzlech Leit an d'Gemeng kommen, dat spréch an Kläranlagen, a Schoulen etc. Mee wa se dat gemaach hunn, misst awer den nächste logesche Schrëtt sinn, datt elo effektiv déi Leit, fir déi se et gemaach hunn, datt déi dann och elo an déi Gemenge kommen, dat heescht, datt gebaut gëtt. Dat misst ee elo méi genau kucken an eben och d'Gemengen do elo vläicht ënnerstëtzen oder och souguer, eng Iddi méi forcéieren, fir dat dat ze maachen, wat se am Kader vun deem Kontrakt, vun deem Pacte Logement do versprach hunn. An dann ass natierlech eng Mesure och, déi net, déi nëmme bedéngt sënnvoll war, déi déi TVA vun dräi Prozent erëm op 17 Prozent eropzesetzen. Dat trëfft virun allem déi Promoteuren, déi am soziale Beräich, déi Associatiounen am soziale Beräich, déi elo, déi elo ebe baue fir, fir soziale Wunnraum ze schafen, déi musse elo 17 Prozent bezuelen a kënnen net méi op déi 3 Prozent sech beruffen. Idem d'Kooperativen, déi jo elo am Entstoe sinn, musse elo 17 Prozent bezuelen aplaz 3 Prozent. De Staat huet domadder 60 Milliounen Euro gespuert. A wéi mer héieren, verprassen se elo déi Suen an der Steierreform erëm. Also, jo, dat war keng wäitsiichteg Logementspolitik, déi mat där Mesure do a sech realiséiert ginn ass. Bon, e lescht Wuert iwwert d'Kooperativen, well ech, wéi ech gesot hunn, ech mengen, datt d'Kooperative vun der Iddi, vun der Grondiddi an och vun der, vun hirem Usazpunkt aus wierklech grondsätzlech eppes géint d'Wunnengsproblem Matik maachen. Kooperativen, Dir wësst et vläicht, sinn sinn Entreprisen, sinn normal Entreprisen a sech, mussen och wéi normal Entreprise geféiert ginn. Den eenzegen Ënnerscheid ass, datt déi Entreprisen dee Gewënn, dee se maachen, net un Drëtter ausschëdden. Dat heescht, et si keng Aktionären am Spill, et ass kee Patron am Spill. well de Benefice an akasséiert, mee d'Aarbechter vun der Entreprise sinn an aneems Besëtzer vun der Entreprise an dohier, an a vu Gesetzes wegen ass och festgeluecht, datt déi Suen, déi erwirtschaft ginn, an der Entreprise bleiwen. Dat bréngt mat sech, datt an enger Wunnkooperativ dee Wunnraum, deen entsteet, un d'Leit selwer verlount gëtt, dat heescht d'Leit bauen a verlounen dann un sech selwer, d'Entreprise zitt de Loyer an, bezuelt domat de Prêt zréck et cetera. Mais en fin de, also éischtens mol ass et da sou, datt déi Leit, déi dat fir sech selwer realiséieren, natierlech och spuersam un déi Saach eruginn an och relativ erschwingleche Wunnraum natierlech probéieren ze bauen. Op der anerer Säit ass et esou, datt wéi all normale private Proprietär, wann de Prêt ofbezuelt ass, dann gehéiert den Immeuble der Coopérative an dann kann de Loyer och un déi reell Frais vun deem Moment ugepasst ginn. Dat heescht, vue datt de Remboursement vum Prêt wech ass, gëtt dee Wunnraum relativ bëlleg a bleift dann och bëlleg iwwert d'Zäit. Ech mengen an der Schwäiz, an Éisträich, an der Schwäiz ass déi eelste Kooperativ elo iwwer 100 Joer al, dee Wunnraum, dee virun 100 Jar geschafft, erschafft ginn ass, deen, dee besteet nach ëmme. D'Schwäizer hunn och Studie gemaach, wou se gewisen hunn, datt dee Wunnraum besser ënnerhal gëtt wéi deen, deen normal dobausse gebaut gëtt. Also Wunnkooperative sinn e Moyen fir nohalteg bëllege Wunnraum ze schafen. An dat ass jo dat, wat de Stat och wëllt. An dat misst de Stat, mengen ech, och unerkennen, andeem en de Kooperativen eng Utilité publique zouschreift. An ech mengen, dat gesi mer och am nächste Virtrag, datt eebe Gemeinnützigkeet an Éisträich sech och op d'Kooperativen bezitt an datt doduerch ebe de Staat och legitiméiert gëtt, fir déi Kooperativen ze ënnerstëtzen, well se eben eppes fir d'Gemeinschaft maachen a fir d'Gesellschaft maachen. Dobäi kënnt, datt déi Kooperativen sech oft no ökologeschen oder soziale Zilsetzungen ausriichten an doriwwer eraus, also iwwert dee renge Logementsvirdeel, dee se bréngen, och nach aner Apporten an d'Gesellschaft erabréngen. Bon, wat ass, ech mengen, et sinn e puer hei am Raum, déi sech mat deem Thema beschäftegen an och wëllen eng Kooperativ grënnen, wat sinn d'Hürden haut nach? Dat ass mäi leschte Slide. D'Hürde sinn déi, datt, wéi gesot, mä keen Dispositif légal hunn, deen am Fong geholl d'Kooperativen ënnerstëtzt. Au contraire, se mussen dann, se ginn duerch déi TVA-Regelung benodeelegt, déi normal Aide au logement, déi jiddfere normale Mënsch ka kréie vum Staat, wann e baut, déi fale wech, well een net méi Personne physique ass, mä sich als Betrib, als Personne morale constituéiert, an déi Aides au logement, déi sinn also alleguer op d'Personne physique ausgeriicht. De Ministère ass sech där Problematik bewosst. Ech hoffen, datt se dat och mat an hir Reform vun den Aides au logement mat eranhuelen, mee dat zitt sech och. D'Fiskalitéit ass och nach esou e bëssen eng Blackbox, wou een net genau weess, wat op eng Kooperativ zoukënnt. A wéi gesot, ech mengen, wat natierlech deen éischten an Haaptproblé ass, ass och den Accès zu den Terrainen. Dat do ass, gëtt et och keng Regelung. Fir de Moment hu mer zwar legal déi Méiglechkeet fir, oder de Stat a Gemengen hu legal d'Méiglechkeet, Terrainen zur Verfügung ze stellen iwwer Bail emphytiotique. Dat ass op Gemengen Niveau eng Décisioun vum Conseil communal. Wann de Conseil do där Meenung ass, déi Kooperativ do, déi bréngt eis eppes, déi passt an eis Wunnengsproblematik oder an eis Wunnengspolitik eran, kann den de Conseil communal do eng Décisioun huele fir der Kooperativ en Terrain iwwer Bail emphytiotique zur Verfügung ze stellen. Dat wär Also mir hunn als Caritas argumentéiert fir ze soen, also wa fir de Moment esou vill legal Hürde bestinn, da gitt winstens deenen éischte Projeten, déi do Virreider spillen, gitt deenen en Terrain iwwer Bail emphytiotique. datt datt iwwerhaapt de Projet méiglech gëtt an datt mer datt mer deen een oder anere Projet hei am Land kréien, wou eeben och d'Leit sech kënnen drun inspiréieren, en attendant datt awer och e richtege Förderkader am Fong geholl um legale Plang geschafe gëtt, fir datt sech lues a lues kann eng, wéi soll ech soen, esou Secteur intermédiaire am Fong geholl kreéieren, wou bëllege Wunnraum, wou net sozial Wunnraum, mä wou méi bëllege Wunnraum wéi deen um Marché ka vun enger Rei vu Leit accédéiert ginn. Voilà, esouwäit mol fir den Exposé. Wann nach Froen herno sinn, mengen ech, ass dat och nach méiglech, mä ech géif dann mol d'Milena, mengen ech, ne? Bieden.